Qegħdin hawn infakkru l-missirijietna li ċarċru demmhom fl-Assedju l-Kbir. Ċarċru demmhom mhux għal Malta biss, imma għall-Ewropa kollha. Ir-rebħa ta' missirijietna f'Malta, l-Isola Sacra, u l-battalja ta' Lepanto, dawk it-tnejn salvaw lill-Ewropa kollha. Illum irrid nithadded fuq parti ta' l-assedju, li ħadd ma jitkellem fuqha, dik l-istorja okkulta, moħbija li ma joruna qatt. La battalja spiritwale, la gwerra okkulta importantissima dik li rebħitilna Santa Isabella, Isabella di Spanja, Grande Kattolika, li għarfet il-ladu etern dejjem moħbi letali. Isabella, Grande Reġina, li kienet tafhom sew lil tat-tribù dawk li ttradixxew l-Ewropej kull darba kull belt fortifikata assedjata dan l-għadu moħbi dejjem iffavorixxa l-Mussulmani mhux l-Ewropej u ttradew kull belt assedjata. Rode, Kostantinopel, Toledo, Malaga, kull fejn kienu it-tradixxu lill-Ewropej u favorixxu il-Musulmani. U Isabella li kienet tafhom keċċiethom mir-Regno di Spanja ftit snin qabel l-Assedju l-Kbir. Providenzjale, Imnalla keċċiethom. Għaliex? Għax kienu jittraduna wkoll huma. Kieku ma żammithomx hi, ma keċċithomx, allura kellna nkeċċuhom anki minn Malta, kieku l-Mussulmani, l-Ottomani, kienu jaqbgħu tilgħin san-Norveġja, l-Ewropa kollha kienet tkun Mussulmana. Hi salvat l-Ewropa, Isabella di Spanja. Kif kienu jittraduhom il-dat l-ibliet assedjati? Kif? Kienu jpoġġu waħda minnhom fuq is-sur, qatta' parsijiet tin-nittja bil-bixkilla biex turihom minn hawn tridu tattakkaw. U meta tneħħi l-bixkilla, dak kien ikun is-sinjal għall-attakk kienu jiġru bl-islielem with ladders go up during the changing of the guards a few minutes of interval the weak chain the weak link lakuna fid-difens joqtlu il-gatekeepers U jidħlu u jimmassakraw 'il kulħadd u lin-nisa jeħduhom fil-harems tagħhom, joqogħdu jilagħbu bihom. Qed tifhem? Hekk kienu jagħmlu. U kieku ma salvatniex, kienu jagħmlu l-istess Malta. Daw in-nies li qed taraw stradarjali hawn, kieku ma kinitx għal Isabella, kieku daw kollha bis-sandli u t-turban. dan nies għax aħna kieku Musulmani. U l-Knisja Kattolika korrotta trid tnessija l-memorja ta' Isabella Trid tneħħiha mill-panteon tal-qaddisin, kif għamlu lil Simone, Simone di Trento. Tifel ta' tliet snin qattgħuh bix-xfafar biex jiħdulu demmu at Passover. Monument għal Simone di Trento, pjeno ċentro tal-Piazza di Trento, neħħietu l-knisja, ħbewh fil-kripta tal-Vatikan. Min irid jaf l-istorja ta' Simone di Trento, martri tifel ta' tliet snin imbiċċer, jidħol u jfittex Arier Toaf, it-tifel tar-rabbi ta' Ruma. fejn fil-ktieb tiegħu żvela x'jiġri x'kienu jagħmlu. U mhux hekk biss, qal huwa da ssir di s'issa x'għamlulu. Ħareġ il-ktieb tiegħu within two hours ma kontx issib kopja ġabruhom kollha. Imma laħqu ħarġu xi ftit. The cat was out of the bag, as we say. U da tista' taħseb x'għamlulu, eh, sħabu tat-tribù. Però qallhom, qallhom tistgħu tgħidu li tridu. I will never recant. You can even crucify me if you want, but I will not take back what I wrote, because it's the truth. Dan professur Hebrew Studies, Tel Aviv University. U dil-Knisja trid tneħħiha lil Isabella di Spanja kif għamlu Simon of Trent. Tixtieq tneħħiha, imma ma tistax. Because Isabella is revered in Spain. She's revered

And the church can't afford to lose Spain. So they tolerate Isabella. They tolerate her with gritted teeth. Jixtiequ jneħħuha, imma ma jistawx, they can't. U dil-knisja għaddejja servili ta' satana immexxija minn ġiżwita immexxija minn dak it-tribù sataniku, jibżgħu minnhom għax għandhom il-media kollha f'idejhom u meta jridu isawtuhom pedofilija, miljuni ta' rikompens, investimenti fl-armi, investimenti fil-morning after pill, when they want ikissruha. Allura jibżgħu minnhom. Tara ħilda l-Ġiżwita jbusilhom idejh u jinkina jelaqhom. Allura jibżgħu minnhom. Dil-Knisja li tilfet il-messaġġ oriġinali tagħha tal-fundatur, Kristos. U aħna ta' Imperium Ewropa nonorawha f'dal-jum il-Isabella di Spanja. Din li salvatna mit-tradiment ta' dak l-għadu, dik il-mibgħeda implakabbli li għandu lejna, jitwildu biha ewna fjamma li tikolhom minn ġewwa dawk. They can't. No matter what we do, we can never placate them. jitwieldu biha. Għalhekk imorru fil-media, they all go to the media to influence the people, to do maximum damage. That's why they control the media. L-oħrajn, il-festi l-oħra, l-festi farsa tal-oħrajn, ġew ipoġġu il-riza. Ġiġa ntesew il-festi l-oħrajn. Ġus, nall-erba festa ta' immorru nonżmu. Eħe, ta' xiex, dikun tal-indipendenza jew tal-repubblika qasna. Ġiġa ntesew għax il-poplu ma jħossomx. Pero l-8 settembre L-unika festa nazzjonali ta' Malta è sempre viva nella coscienza nazionale del popolo maltese. L-Otto Settembre, l-unika festa nazzjonali li għandha Malta u l-Maltin. Onore! A Isabella l Grande, Grande Regina di Spanja li salvat il Ewropa għax kienet taf l-għadu. Onore a Nova Europa Risorgente, Onore għal dawk l-eluf li għadhom magħna, emmnu fina, segwewna. u baqgħu leali dawk is-suldati tal-ħadid. Ave!